Ii nhai ba Juju mamagara kunge makagara naambuya venyu kudaro Nah. kana isu zvakanzi kuneta kwachona ee Iwe ungagugure bhora wainyizira zvimakati unofunga kuti saka iwe kana ukagara wakadaro dondifadzwe nei ndoisa zvangu kamakatuni anondifadza Unagirwa neiko makatuni mwana uri mwana mudiki here? iwewe kana ukagara wakarara uko ini unongoti dondiite sei ndoisa zvinondifadza ndotonge ndisina murume pamba pangu kune vanhu ihama dzako daira izvezvi

ndanga ndaita mazine huku cheo cheo
ndosakadauyaadaro
mukauru makasimbe aya izinovara mene mimi ah, tiripo maiguru
ah, kupenya penye richi mwako chiri kupenya penya uchanyetusadaro varisiko vamwe kwamabva haa kungokwira tichidzika zvedu tingaite se zvakakosha izvo mm, ndimunacho chimomishando nebamwe haa ndizvo zvemeguru tingorwisana nadzo but haa zvikuita hausi kuonawo here kuti zvikuita zvikuita ndimulawo makatune dzimama maiguru akundibora bora zvakanakanaka vakusvika panapa Makubaya makatuni ziri rangu inenge unizwa makatuni. Vasiye vakuonisi handi makakajambereka stage. Akarara zvake ini ndoitawo se. Nei saka makatuni anondinakidza. Plus yeye akakajamba ka stage ke makatuni. Na kutombomuudza ndo zvakaipira kukurira kumusha kwamune muchifudziswa mombe nemadhongi. Ah ndo manyiswa hukwa. Ah ah ah. Ah sheshuwa kwesi dai uchitonakidzwa nemakatuni. Kuyo murese vamwere.

Eh, zvakanaka bamnini mm. twanewo vanotibatsira mabasa takaenda kumutoabatsirwo eh, mabasa kote kungonzi ndini ndega avachivadi eh, ava ndiwo mukoma ndiwo mukadzi mukuru ndafara nekuziva bamkuru tisi tisi imainini kote kuzokanganwaka kuti pane mumwe mukadzi

mukadzi pamba sei aiwa tiri kudzifambira apa chandafara ndichiti wanyatsotora nguva yako handiti mm. hauna kumboita zvekumhanya mhanya zvakaitwa navanhu vakawanda vanhu andikuona inini wafamba netsoka dzandakafamba nadzo andikuona inini gulezo vako inini mm. ndakanyatsotora nguva yangu nyatsoona kuti munhu yakamira sei yakamira sei ndakamona haana kubvira akambopinda pinda nonguva dziya eh, gulezo eh, eh, izvezvi iko kuno kwandakugara kuno kutonzi vafamba kuenda kuwe ndipanapo anda pamatakishopa hakuna kana nzvimbo dzavandomboziva kana kana one mm. Mm. saka muiri sei hapana apa hatiripo nditone karaundi kandada kurova pamasvingo apa pasagepi riri kuitika ndiri kuti i think ndikufanira kusimuka manheru ndichipinda muchivu e moti yange yakadhakwa kasaka ndikufanira unoona makanika wacho muchi muchivu mweapa ndikusheva manje kuti chi ndonorara kupi bcoz ah, muchivu wacho eh, pakaipa ndozvinonidzira kuti hatina kumbobvira resa kana hama muchivi ndaiindaizotinopinosvikochinunorara muchiviekuwanda kwakaita maloji muchifu meme mukava mashaya kana one pekurara kune maloji manyama mani kuye kuye kuchifu oh. kudhuze kumashops uku kune imwe loji inoitawo zvayona but haa ah, iri ngwari naniwo kana musina mari yakawanda iwe imbomira usifanondiutana nabamunini here Oh. Kana musinawo mari yakawanda but bamunini mune mari imi. Ah, ungoti uona kuti wewe uri kungoda kuningirira. Kwa kundigama sei ko bamunini vada kuzabe kunorara. Okay. Oh. Koita imwe futi kuside kumagetsi uko. Pamagetsi pai pai pane imwe lodge. But makaenda iri kuside kupolice uko muchangobva papolice pai pai. Munobvunza kuti papolice ndipapi kana musikupaziva muchangobva papolice pai pai makaenda kune lodge nyama ikoko yoko. zvekuti makaenda kumarooms ema 30 dollars uko kubamnini mm. haa munorara muchirungu zvekuti munotochiva kurara ikoko zveupenyu vese takatozombotorara futi mubhedha ikoko yoko yonyarira mani ah, plus futi hakuna kana mvura dzemugiza ah, yonyarira mani chigo unoramba chikutaura zvisina basa mune vanhu zimwe unopenga unopenga
Uh, mof isusu i think takuona itatandara inini ndangoti ndiri munharaunda ka ndikati rega ndipfuure ndichiita sei ndichikuone ndobva ndangokuratidze uchi muroora saka ndine kadhiri ana anchipedzisa apo ndokandakuita ndimhanyire
kumagumhayaniwa patata kuti sadza ritobikwa ayo haa tichauya chinyasodya maiguru isusu hatichagara rega tiite tititiza ti, ti, ti,

Haa mufamba boom kwau. Sorry chi uramba uchizidzokorodza nditi. Eh? anonoudza vanhu kumusha muna april pa defense forces apo ndisabatsiri kudana naye nezvino Buda muno. Buda muno.